Hemmäňize salam dostlar goýmadalan janyňyz sagmy bu günki PUBG Mobile wideomyza hoş geldiňiz sapa getirdiňiz dostlar. Wideonyň adyny okap görensiňiz dostlar hemme kimin men size aýdyp geçeýin içimdäki bolan duýgularym zatlarym şu PUBG başlamdan bäri maňa ne M4 çykýa ne maşyn çykýa ne başga zat çykýa garaz bir sany skinim bar olam ine şu. Mene. Şo başlan sezonumda bir daça bir skin beripdi ne şo skinden başga hiç zadym yok. Soň kimi görseň bu güýçli güýçli uazlaryň skini güýçlendirilen maşyny bar osy bar busy bar. Men hem bir oturdym da oýunlaryň arasynda bir eý duran bir çykarmyka bir aýt 60 ucida çykýa diye bir aýt diye bir onluda çykýa diye bir iki onluda çykýa diye men hem oturdym düşündim ucema bar biraz hani şu Näme etsemkem, nätsemkem zat diýip, oýunlaryň arasynda bir açyşdyrdym. Ony wideo aldym-da, çykar diýip pikir etmedim. Çyksa, äý, goýaryn zat diýdim. Oýunlaryň arasynda açyşdyrdym, zaý etdim. Ondan soň düýnem oturdym da, indi açdym, açdym, açdym, indi şansyň ýüz bolubermä ýakynlaşdy-da. Men aýtdym, Bilä, dur da, uce ýükläýin. Uce ýükläýin da, şu uwaz indi çykaraýyn diýdim. Ondan soň, duruň, ýekeje munşy wideolary görüň, gysgajyk wideolar bar. Şolary bir görüň, ondan soň ýene dowam ederis.

Gel. Gel. Na. Paş. Paş. Paş. Görşüňiz ýaly ýigitler, gyzlar, ine, şeýdip maňa näme çykdy, maňa ine şu şekilde ine şu uaz çykdy ýigitler. Atölýä girýäs, maşyn, mena. Diýe göreňizmi? Ine şu uaz çykdy. Kuşan diýäs, kuşanyldy. Tak, tak, tak, tak. Ine, geçdik indi upgrade diýe. Hany indi muny näme edip bolýa? Kuşandyk dogryda. Tak bärde motor, sator. Muny upgrade diýe. Tak ýigitler duruň men webkamy bir bu tarapa geçireýin. Hop. Heh. Ine bärki tarapa geçdik. Wazymyz şular ýalyk ýigitler. Hany upgrade diýe. Koltuk ýer değiştir, araçda näme araç rengi değiştirebilirsiň diýe. Nädip değiştirmeli ony? Araç gelişdirme. Hah. Mana BP bilen galdyrmalydy. BP bilen haýsy reňk alaly? Haýsy reňk gowy garaň. Gara. Tor mor. Ýaşyl. Turunjy. Haýsy reňk gowy ýigitler?

Hoppa! Şupuk! Girdi. Indi. Indi, indi, indi gelişdir. Upgrade diýeli. Upgrade. ikinji seviýe. Atla. Let's go. Oba! Indi araçlary gelişdir diýe.

Ýigitler, oglanlar, gyzlar bu günki wideom şular ýalykdy. Menem özümem kän bir düşünmedim nähili wideo boldy ýöne uwaz çykdy we şony bir paýlaşaýyn diýip sizler bilen gysgajyk bir wideo çekeýin diýdim. Wideony halan bolsaňyz bir laýkyňyzy alaryn ýigitler, gyzlar. Indiki wideolary görşänçäk özüňize gowy serediň, kommentde öz pikirleriňizi belläp geçiň. Şular ýaly men ýaly azart gowy görýän barmy? Bir geçen gezegem Vektoryň wideosyny isleýän bolsaňyz Vektor çykdy ýigitler. Tak, tak, tak, tak, tak, dur, karakter däl. Nirde silah? Laboratuar. Ştaýda. Bir sana ružam ba, olam Vektor. Mana. Vektoryň videosyny isleýän bolsaňyz, Vektoryň videosy gelsin am isleýäs diýip ýazyň çatda. Müň prosmotr, 200 laýka geçse, nesip bolsa Vektoryň videosyny hem getiren, udalit edilmedik bolsa. Basýan, basýan, basýan, basýan, basýan, ana çykar, mana çykar, ana çykar, mana çykar, kartaly pul ýükleňdan ýene ana çykar, mana çykar, şeýdip. On müň näçe on üç müňmi on müň ujyp gitdi da vektor adam şonuň üçin men ýaly azartny oglanlar bar bolsa agam menem sen ýaly ýa gyzlar bar bolsa menem sen ýaly serdar zat dip ýazyp bilersiňiz kommentlerde görüşençek özüňiz gowşediň çä bay bay.